سڵاو و ڕێز بۆ هەموو ئێوەی خۆشەویست هیوادارم لە هەر شوێکی دنیایان زۆر زۆر باش بن دیارە منم ڕوونکردنەوەیەک بەم لەسەر ئەو ڤیددیوی کە چەند ڕۆژەکە بڵاوبەتەوە من لێرەوە ڕێز و خۆشەویستیم هەیە بۆ هەموو هەواداران و ئەوانی کە ئەحمە خەلیلیان خۆشەوێت چاویەک بێت تاماجەکە منێوەتان پێ بڵێم ئەو ڤیددیوی کە بڵاوبەتەوە لەم ماڵی خۆمایە ئەم ڤیددیوی کە بڵاوبەتەوە مانای ئەوەیە کە هاوڕەیەکم بەداخەوە بەداخەوە کە برایەتی من برایەتی نەزانی و ئەوەی بەرامبەر کردم خۆشەویستان ئەم ڤیددیوە هی کوڕێکی برادەرمە کە سێ ساڵ لەوە پێش لە سوید بوو زۆر دەمێک بوو نەم بینی بوو تەلەفۆنی بۆ کردم وتی گەشتومەتە ئەوێ و وا خۆشە وا وایە و هەموو کەسێک لە بینی ڕفاقەتە سوبعەت ئەک لە پشت ئیشە هونەرەکانی خۆمەوە با بڵێن لە پشت ئەوەی کە من ئەحمەد خەلیلم منیش ئینسانێکم وەکو هەر ئینسانێکی کە کە مافی ئەوم یەکە لەگەڵ برادەرێکی خۆما سوبعەتم هەبێ سوبعەتێک هەبوو لە بینمانە منیش تازە هەستا بووم لە خەو لە خۆشیەوەی کە ئەویش گەشتۆتە سوید و لێرەشەوە ڕێزم هەیە بۆی کە ئێستا لێرەیە چاوی ماجەکەم بەڵام بەرحاڵ ئەو ڤیدۆیەم بۆ نردوو هەنێ سوبعەت هەیە کردمان و لەویا لاسایی کەسێکیشی بووەکەمەوە من کە ئەوەی بینی خۆمانە و کوڕێکی برادەرمە بەڵام ئەو هەستەوە بڵاوی کردووە من باوەڕ بکەن خۆشەویستان زۆر لەوە ئینترم لە هی ئەو ئەگەر من بڵای کەمەوە بەڵام من قەت ئەوە ئەدەبی من نییە لە بەرویکەوە شتێکی نهێنی و هی هاوڕێتیە و من ئەمێ ئەوە بڵێم یعنی من بەڵێنێم لێرەوە کە زۆر لە جاران زیاتر کاری جوانتر بکەم و ئەشیکەم و کردومە و من ئەحمە خەلیل ئەحمە خەلیل نەبووم پێشتر بەڵام ئازارێک هاو بۆم وای لێکردم کە بم بۆ ئەحمە خەلیل کە ئێوە منتان هەبوو بێ کە مناڵێکی خەوان پێداویستی تایبەت منی بەدڵ بێ کە من دوێنێ و ویدیۆی بڵاو بۆتەوە ئەمڕۆ لە گرتووخانەی سلێمانی بووم کۆنسرتم کردووە بۆ ئەو خۆشەویستانی کە لەوێ بەندن بووی کە تۆزێ دڵیان خۆش بێ و پێ بکەنن بەو بەو شتەی کە بەسەر خۆشمان هاتووە قەت جۆم نیاوەتە ئەوەی کە چیە بێ من هەمیشە بەرەو پێشەوە ڕۆم و قەت ئاوەڕنایان بوو چکە هەمیشە من یەعنی فێڵم نەزانی وام زانی و بەرامبەراکەشم وایە و لێرەوە ڕێز و خۆشەویستیم هەیە بۆ هەموو ئەو خۆشەویستانەی کە منیان بەدڵ نیە و منیشان بەدڵە ئەمە ڕاستەکەیە و دووبارەیەکەمەوە هیچ پشتم سار نابێتەوە بۆ هیچ شتێک و چەند هاوڕێکی خۆشەویستی خۆم هەیە کە منیان خۆشەوێ و هاتون بۆ لام و پێمەڵێن ئێمە تۆ ناسین و ئەزانین چیت وەزانین چینیت ئەوە بۆ من هەموو دنیایە خۆشەویستەکەی خۆم کە ئاگای لێمە و کە دڵمایەتەوە بۆ من هەموو دنیایە و من لێرەوە داوای لێبوردن لە هەموو هەوادارانی خۆمەکەم و و لە ماڵی خۆمانەکەم کە ئەگەر بە بۆ نێو ڤیددیو من تووشی بێتاقەتیەکم کردێتن بەڵام من هەڵڵێم و هەوڵی شێم ماوە کە باشترین ئیش بکەم بۆ ئەوەی کە ئەو شتانە هەموو شارێتەوە من هونەرمەندم ناتوانم هیچ بەرامبەر و برادەرم کەم و ناشیکەم و ئەدەبی من نییە گەردنیشی ئازابێ بەزە یەمە دەستخوا